דאס עלעפטע קאפיטל, ווי אזוי דער סטודענט באריס פרידמאן מיט זיינע דריי חברים פארברענגען נוצליך די צייט. מיט וועמען קען זיך דאס א שטייגער אן וואס ס'שטייט אנגעשריבן ביי באריס פרידמאן אויפן ווייסן בויגן פאפיר וועלכע ער האט געבראכט אהיים פון די גימנאזיע. וועמענס עסק איז דאס? די בויגן פאפיר ליגט באהאלטן ביי די מאדאם פרידמאן אין א קאמאד, און זי רופט אים דער טעסטאט, און איר זון הייסט ביי איר דער סטודענט. ווי צופרידן, ווי גליקליך איז די מאדאם פרידמאן מיט איר זון, מיטן פרישן, געזונטן, שיינעם סטודענט, זי האָט אים אָפּגעגעבן באַזונדערע צוויי חדרים פֿון זײַנעטוועגן מיט זײַנע חבֿרים, וועלכע זענען דאָ גיך געוואָרן היימיש, חוץ אין אײַזנשטאַט, וואָס קאָן נאָך אַלץ נישט פֿאַרגעסן דעם פֿאָטער, דעם בלינדן שנײַדער, און זיצט דעריבער באַזונדער אין אַ ווינקעלע, בלעטערט אַ בוך און וויל זיך גאָרנישט אַרײַנמישן צו זײַנע חבֿרים, וואָס קלויבן זיך פֿאָרן הינטערן שטאָט אויף אַ גאַנצן טאָג שיפֿן זיך איבערן טײַך.

אליק זעצט זיך אקעגן די קושער מיט א שמייס די פערד, טוט א שמייס די פערד, און חברה סטודענטן פארן אוועק. די מאדאם פרידמאן זאגט, א גאנץ יאר הארעווען נעבעך די סטודענטן ווי די פערד, דארפן זיי זיך אצינד אפרוען. יעדער מענטש דארף האבן רו, ובפרט נאך א יונגער מענטש, א סטודענט. א פנים, זי איז צופרידן דערמיט וואס זי קען זיך אליין אפנארן, זי גייט אריין אין שטוב און דערזעט דארט זיצן אייזנשטאטן איבער א בוך. וואס איז דאס? פארוואס זעט איר אזוי נישט געפארן מיט די סטודענטן? זיי האבן אייך פארגעסן מיטנעמען? מיין באוס האט מיר דערציילט אז איר האט אויך געהאט דעם זעלבן אומגליק, איר זענט נישט אריבער. מסתמא האט צו אייך אויך די לערער זיך געטשעפעט אומזיסט. ניין, נישט דערפאר, ענטפערט איר אייזנשטאדט בתמימות, נישט איבערן לערער, איך בין אליין שולדיג, קיינער איז דערין נישט שולדיג, נאר איך אליין. און אייזנשטאדט דערציילט איר א גאנצע געשיכטע, א טרויעריגע געשיכטע, ווי אזוי ער האט געמוזט אונטערהאלטן אן ארעמע שוועסטער מיט א גאנצע פאמיליע וואס שטארבן פון הונגער און אויסהאלטן א קליינע ברודער, קלענערן ברודער אין גימנאזיע צוליב וועלכע ער האט געמוזט געבן שטונדן, צען שעה'ן א טאג, אזוי אז עס איז אים כמעט קיין צייט נישט געווען געבליבן צו לערנען, פון דעסטוועגן וואלט ער באדארפט צום עקזאמען אביסל צוהארווען, אביסל איבערן כח, אביסל ווינציג געשלאפן, האט ער אבער אזוי נישט געטון און האט דעם עקזאמען נישט אויסגעהאלטן, עס ארט אים שוין נישט אזוי פאר זיך און פאר זיין ארעמען פאטער, דעם בלינדן שניידער, וואס האט צוליב אים די מאשין פארזעצט. די מאַדאַם פֿרידמאַן הערט אױס די דאָזיקע טרױעריקע געשיכטע מיט רחמנות, און אין קאָפּ פֿליט איר דורך אַזאַ מחשבֿה, װאָס װאָלט זי געטאָן, װען איר באָריס זאָל זײַן בײַ דער לאַגע פֿונעם דאָזיקן אָרעמען אײַזנשטאַט? און זי דאַנקט און לױבט גאָט, װאָס ער האָט זי געבענטשט מיט אַזאַ רײַכטום, און װאָס איר באָריס האָט נישט די דאגות מיט די שמערצן, װאָס אײַזנשטאַט האָט. איר באריס האט טאקע באמת נישט אזעלעכע דאגות מיט אזעלעכע שמערצן ווי אייזענשטאט האט, איר באריס זיצט אצינד מיט זיינע חברים גאלדענשטאט און זילבערשטאט אויף דעם שיף וועלכע דאס וואסער טראגט אלץ ווייטער און ווייטער און לאכט און זינגט און עסט און טרינקט נאר אזוי ווי קיין צופרידענע מענטש איז גאר אויף דער ערד נישטא, דעריבער איז קיין וואונדער נישט וואָס אָט דער גליקלעכער פּרינץ, אויף וועלכער עס האָט געהאָרעוועט, אויף וועלכער עס האָרעווען אַ סך הענט, אַ סך פיס, אַ סך פּלייצעס און אַ סך קעפּ, אָט דער געבאַלעוועטער באָריס פרידמאַן, אָט דער געבאַלעוועטער באָריס פרידמאַן איז אויך נישט צופרידן מיט זיין דאָליע. אים גייט אויך אָפּ אַ סך צום אמתן גליק. אים גייט אָפּ אָט דאָ, ביי דער זייט, אויפן שיפל, דאָס קליינע שוואַרצע מיידל מיט די ווייסע שטוב מיט די רויטע לאָדן. ליגנדיק אויפֿן גראָז, אויסגעצויגן, מיטן פּנים אַרויף, דערציילט באָריס פֿרידמאַן זײַנע חבֿרים די גאַנצע געשיכטע פֿון זײַן ליבע. די געשיכטע איז אַ קורצע, נאָר זייער אַ רירנדיקע, פֿון וועלכער יעדער יונגער מענטש מיט אַ ווייך-וואַרעם האַרץ קען זיך אַראָפּנעמען אַ מוסר. ער איז אלט געווען זעכצן יאר און האט געלערנט אין פערטן קלאס, און זי איז אלט געווען פערצן יאר און האט געענדיגט דעם פאנסיאן. ער איז געווען אין א מונדיר מיט גילדענע קנעפ און זי הייסט א יוניפארם מיט גאלדענע קנעפלעך, און זי האט געהאט א פאר שווארצע פייערדיגע אויגן מיט געטליכע געקרייזלטע האר. ער איז געגאנגען אין שטאט גארטן מיט זיין מוטער שפאצירן, און זי איז געגאנגען מיט איר מוטער אויך אין שטאט גארטן שפאצירן. זייערע אויגן האבן זיך באגעגנט, און פון דעמאלטס אן האט זי אריינגעווארפן א פונק אין זיין הארץ. דער פונק האט זיך מיט דער צייט צעברענט און איז געווארן א שרעקליך פייער, א פלאם פייער אין זיין הארץ. וויפיל נעכט האט ער פארבראכט וואכנדיג און טראכטנדיג, ווי אזוי קומט מען צו איר, צום אומגליק שטייט זי איין ביי אזעלכע עלטערן צו וועלכע ער טאר נישט זיין צו וועלכע ער טאר נישט זיך ווייזן פאר די אויגן, ביז גאט האט אים געהאלפן אין א יאר ארום האט ער האט ער שוין געהאט די געלעגנהייט צו זען זי און רעדן מיט איר, האלטן איר טייער הענטעלע אין זיין האנט, זי האט דא א קרובה א גרושה א יונגע, נאָר זײער אַ מיסער, װאָס האָט מיטלײַד מיט אומגליקלעכע ליבנדע, מחמת זי אַלײן האָט אַמאָל ליב געהאַט און פֿאַרשטײט דאָס װאָרט ליבע. געלױבט און געבענטשט זאָל זײַן די דאָזיקע גרישאַ! זי האָט אונדז צונױפֿגעפֿירט, זי האָט אונדז אָנגעװיזן, װוּ דאָס גליק געפֿינט זיך. אױף איר אַדרעס שרײַבן מיר זיך דורך שױן כּמעט דרײַ יאָר. און אױף אירע אױגן האָבן מיר זיך געגעבן די הענט און געשװאָרן בײַ גאָט בײַם הימל, אַז מיר זאָלן זיך פֿאַרבינדן אױף אײביק און קײנמאָל נישט צעשײדן. די דאָזיקע ליבע-געשיכטע האַרמאָנירט זײער אין דער דאָזיקער מינוט מיט דער שײנער זומערדיקער נאַטור פֿון אונדזערע יונגעלײַט, װאָס ליגן דאָ אױסגעצױגן אױפֿן גרינעם גראָז. װײַזט זיך אױס, אַז אַלץ אַרום און אַרום זאָגט, אמת! אמת! אמת! איי די גרינע ביימער אויף וועלכע עס פליט דורך א גרינג ווינטעלע און מאכט כאן פאר מינוט א רעש צווישן די בלעטער, איי די פייגעלעך וואס זינגען און טאנצן אומרואיג דא און דארטן, איי דאס שמעקנדיגע גראז וואס לייגט זיך אונטער די פיס מיט גרויס הכנעה, איי דאס וואסער וואס פליסקעט און האדערט אין די צוריסענע ווייסע שטיקער וואלקנס. װאָס שװימען אים אױפֿן, װאָס שװימען אים אױפֿן בלאָען הימל און האָבן אַ פּנים אין דער דאָזיקער שטילער זומערצײַט װי שטיקער װאַטע, װי שטיקער װאַטע, װעלכע מען צעלאָזט און מען צעבלאָזט. אַלץ, אַלץ רעדט אין אײן קול, אמת, אמת, אמת! און די ווארעמע הערצער פון די יונגעלייט ווערן נאך מער דערווארעמט פון די שיינע ליבע געשיכטע וואס זייער חבר האט זיי האט ערשט דערציילט, זיי כאפן זיך אויף ביידע מיטאמאל, זיי כאפן זיך אויף ביידע מיטאמאל און ווענדן זיך צו באריסן מיט דער דאזיקער פראגע, נו, באריס, און דו וועסט האלטן ווארט? באריס געפינט זיך שטארק באליידיגט פון אזא פראגע, ער ענטפערט זיי מיט קטלוס, באריס פרידמאן וועט האלטן ווארט, וואס באריס פרידמאן זאגט איז הייליג, נאר ברודער, עס איז דא דערין אזוי פיל שטערונגען, אזוי פיל בערג און טאלן, פייערן און וואסערן, דהיינו, דהיינו, דהיינו, ערשט איז איר פאטער איז א פראצענטניק, א דעספאט, א טיראן, וואס וועט צו פרי איר א לעבעדיגע אין דער ערד אריינלייגן איידער אפגעבן זי צו מיר. צווייטנס, זענען מיינע עלטערן מיט אירע עלטערן צעריסן אויף מעסער שטעך. דריטנס, וועט מיין מוטער שטארבן אויפן ארט, אז זי וועט נאר דערהערן דעם נאמען פון מיין כלה. און פערטנס, ווייס איך נישט ווארום און ווי אזוי קען איך זי ארויסרייסן פון דארטן. ווי ארום און ווי אזוי קען איך זי ארויסרייסן פון דארטן, פון די דאזיקע מערדער? די חברים האבן זיך אביסל פארטראכט, און עטליכע מינוט ארום האט זיך גאלדענשטאדט אנגערופן, נו, ברודער, מיר וועלן זיך אן עצה געבן, מיר וועלן דיך העלפן. האָט זיך אָנגערופֿן זילבערשטאַט מיט זײַן באַסאָװער שטימע, מיר זענען דײַנע! קאָנסט זיך אױף אונדז פֿאַרלאָזן, װי אױף אײגענע ברידער, אין פֿײַער און אין װאַסער, אַפֿילו אונטער דער ערד, אַפֿילו צום רוח אַלײן! לאָמיר נעמען צוביסלעך װײַן, לחײם, ברידער, פֿאַר אַלעמענס געזונט, נידער מיט פאנאטיזמוס אין דער ערד אריין אלע דעספאטן, הורא באריס! הורא ראזע! הורא! הלואי די משרת האט זיך נארוואס אפגעבאדן אין טייך און גייט צו צו די סטודענטן און קוקט אויף זיי פארוואונדערט, וואס האבן זיי דא פלוצים אויפגעהויבן אזא הויכן הורא? נאר פאר אלעקן איז נישטא וואס מורא צו האבן, אלעק האט שוין נישט אזויפיל האר אין קאפ. וויפיל בריוולעך ער האט איבערגעטראגן פון באריס'ן צו בערטע די גרושה און פון בערטע די גרושה צום באריס'ן, דעריבער האט מען נישט וואס מורא צו האבן און מען מעג רעדן וואס מען וויל און מען רעדט, מען זוכט זיך א וועג, מען זוכט זיך א וועג, מען געבט עצות, מען בויט לופט שלעסער, דער זאגט אזוי און דער אזוי, נאר ענדליך באשטימט מען אז מען דארף זיך זעהן מיט רויזין באבערטע די גרושה און דארט אפרעדן פונקטליך אויף וואסערע אופן די ליבענדע זאל קענען אנטלויפן פון דער דאזיגע שטאט און ערגעץ אין א קליין שטעטל א חופה שטעלן, און ווייל באריס אליין קען דאס דאזיגע מיט רויזין נישט איבעררעדן מחמת יעדער מאל ווען זיי זעהן זיך צוטייעט שטייט זיי קיין ווערטער נישט אחוץ אך און אך. מיט פייעריגע קוקן און מיט הייסע ווערטער איז ביי זיי קיין מאטריאל נישט דא צו שמועסן, דעריבער מוז מען דערצו האבן א פרעמדן. בלייבט מער נישט ווי צו ווארפן גורל. בלייבט מער נישט ווי צו ווארפן גורל ווער פון די דריי זאל זיין דער דיפלאמאט צווישן באריס'ן מיט ראוזן. פארשטייט זיך אז די גורל איז געפאלן אויף אייזענשטאט, מחמת גאלדענשטאט איז א וואנט נאר אויף צו באקומען ערשטע איז א כבוד, מחמת גאלדענשטאט איז א כבוד נאר אויף צו באקומען ערשטע נאגראדעס אין די גימנאזיע, און זילבערשטאט איז א צו הייסער יונג, און צו אזא זאך דארף מען זיין אביסעלע קיהלער, באטראכט מיט ישוב הדעת, קיין בעסערער פון אייזענשטאטן איז טאקע נישטא, אייזענשטאט איז אן ערליכע מאן און א קאלטע בריה, א פלעגמאטיקער.